Atutan ah zeidah kan chim ṭhan lai ti si ahcun Tuluk tuanbia a ṭialtu Tuluk historian Mr. Wang Shutang nih a ṭialmi kong kha atutan ah tlawmpal te vun in hrawmh ta kan duhmi hna a si. Hi kan thawk hlan te ah hi kan video in uar phun a si ahcun YouTube ah subscribe tuah, rak ka philh ve hlah law thazaang rak ka pe ve lengmang. Rak zoh ve lengmang law kan Lai miphun he tuanbia ai pehtlaimi kong paohpaoh kha tampi theihhngalhnak lei ah nai chap ve lai timi zong kha hmaisa vun sawm kan duhmi a si. Hi kan zoh a si ahcun Taluk tuanbia a ṭialtu Taluk historian Mr. Wang Shu Tang nih a rak ṭialmi cu zeitindah Si ti siahcun a cauk min ah "Many Nationalities in Central China" timi cauk a rak ṭial ti si. Hi cu chungah cun zeidah ai tel ti siahcun "There are many nationalities in Central China. They are" a ti i "one" ah, "lai" a ti i "two" ah. Zo tiri ah tung, fur ah tai, five ah salang, six ah khan salai, seven ah khalkha, eight ah manan, nine ah khan chuang tiah a rak ṭial ti si. Hi chim duhmi cu mah Tuluk historian pa nih Mr. Wang Shu Tang nih a ṭialmi cu Tuluk ram chungah hin miphun tampi an um ti kha a ṭialmi kha a si. Cu chungah pakhatnak cu lai, zo, macun tung, macun tai, salung, salai, khalkha, manan le chuang tiin Tuluk miphun kha miphun tampi an um ti kha Tuluk historian Tuluk tuanbia ṭialtu an record chungah an rak hmuhmi a si ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Hi cu chungah cun Hika ah hin an vun peh tonh ṭhan cu zeidah a si ti si cun Lai timi cu atu i a Laimi timi kanmah Laimi timi hi si dawh kan si ti si. I Falam Hakha Thantlang Matu Lai pawl hi si dawh a si ti kha an tuanbia a dothlattu nih an vun ruahmi kha a si. Cun Zo timi cu atu tidim Zo maw asiloah Hakha peng i a ummi Zo timi hna hi dah an si ti hi theih an si lo ti a si. Asinain an zumh deuhmi cu tidim Zo hi an si men lai ti hi an zumh deuhmi hna a si ti kha tuanbia ṭialtu tuanbia chungah kan hmuh khawhmi a si. Cun Tong timi hna cu Judaea miphun an si i atu ahcun Thailand ram i a ummi hna khi an si ti a si. Tong timi cu Judaea timi miphun an si i Thailand ram ah Judaea timi miphun cu an um ti a si. Cucu an zumhmi hna a si. Cun Tai timi cu atu Shan miphun pawl Shan holh in cun Kamtai ti an si ti kha a si i Shan miphun pawl he an zumh hna ti a si. Cun Salung timi cu mizei miphun dah si dawh an si ti si ahcun Karen atu Karen miphun hna hi si dawh an si ti kha an zumhmi hna a si. Cun Salai timi cu Atu i a suchin kan timi pawl hna khi a suchin pawl hi si dawh an si ee tiah tuanbia aa kherhlaitu pawl nih khan an ruah dawpmi pawl kha a si. Cun Khalkha timi cu atu i Hakha, Thantlang miphun Lai hi an si dawh an si ti kha an zumhmi a si. Cun Manan timi miphun cu atu Mun miphun hna hi an si ṭheo lai ti kha an zumh ṭhiamṭhiammi hna a si. Cun Chuang timi miphun cu thlanglei Laitlang kan unau pawl Cho, Mindat, Kanpalet, Palawa ram chung i a ummi hna miphun khi an si lai ti kha an zumhmi hna a si. i a dang pawl zong zo le lai cu Chin an sinak tibantuk cun zo le lai khua tlak ning tibantuk mura le miram le lakher tuanbia tibantuk zong kha tampi zophei peng khuatlak ning tibantuk te hna zong kha tampi chim ding a um tuanbia Kan theih a herhmi pawl an si caah hi tuanbia kan theih khawh ve nakhnga ding caah khan Facebook i link a chiahmi kha nan rak zoh a si ahcun YouTube ah an hruai hna leka ah khan subscribe rak ka tuah ve lengmang ti kha hika hin a donghnak bik ah vun in sawm ṭhan ka duhmi a si. A hnu video kan i tong ṭhan te hna lai. Bye-bye.